Ok kaban kaban ditu aku ka tama kampung nyin bisi teka giga spesial lauk kita iban aaa nama lauk nya agi ku madah kita chukup spesial chukup mantap ku orang asai yo. Nah lalu mantah enti ba aku nah mu ba sekeda orang lah nya sigi lauk rumah panjai kitai sehari tu ngiga lauk rumah panjai nah tu gaya menua kami di menua ulu ditu. Bisi sebansa daun babas ke ka digiga aku. Nama enda daun nya neh akai jalai ja kitai meda iya ditu menua kami tu siti. Agi bisi lah daun babas mimit-mimit ka lulih ah. Meda utai ke dalam kitou tau buluh munti. Oh nama tetu kena indik daun tetu. Bisi ngelala daun te ditu kita kaban. Ha. Si ngelala daun te ditu ke kelala dia dulu meh kaban. daun babas tu kaban. Nah, nan terasa kaban tu daun babas tu. Tak guna ngidup ke seput daun babas tu. Nah. Nama daun babas tu kini. Sapa kita ngelala. Nah. Daun babas. Haa. Ia kemuda ja lah guna. Agi kitai ke meda ngiga yakin agi. Haa. Bisi ngelala daun te ditu kita kaban. Daun nama te tu. Tu daun te ke gumpu aku. Daun te tu nya. Dia sai ke ngelala deh enda patut nadai orang ngelala. Sai ke enda ngelala orang rebak baru enda ngelala daun teto. Nya teto meh ke degumpu aku. Nadai entu muda tau kaban nya tau meh tau begumpu tau mendang-mendang bedang tau mendang-mendang ngam tau. Aya. Tu meh. Daun pengidup kitai rumah panjai agi kelio. Enda sigi lauk asli orang rumah panjai daun masa tu. Ti baku. Tungok ke orang bala manuk bala ikan. Iya ikan tasik ko aku. Manuk manuk sah sia enda ko palia utai mansa tau paling manah nya bisi kitai ke ngalo deh bisi ke enda oh ti kitai tu tetuai bisi zaman ampit zaman tau ngelalo daun te tau. Ooh ai amat. Ulih posi aja bedau entu tuai enda tu. Benung manah. Huh. Sayau. Bisi ka ngan ngelebus ke dua. Huh. Ke muda ambi ai lain ka. Nah tu agi ulih guna lain agi nama tu ija-ija chelum agi. Kelu tuai enda ulih. Tau ulih ah. Tau nya dah deh. Ke muda lain gamal eh. Tuai lain gai. Ke muda tau ulih. Eh. Tau tau muda nya. Tau sebansa babas tu kaban. Sebansa daun babas. Dan tau diguna. Kena ke lauk. Lauk kita rumah panjai. Okey dai kuna nemu asai ah kaban. Nah. Bisai tu kaban. Ba menua kami ke bisai tu tau. Tu sponsor kaban kaban sida daun mendai. Ha, mayuh orang ngelala daun mendai. Ni ni nemu nak ngelala. Ha. Teka-teka ada kaban nama daun tetu. Ha. Asli tu, asli kaban. Asli dawa lawa kitai lemas panjai kitai dayak. Ayo. Cukup mantap kaban kaban. Bisi amat tau. Meh nadai nadai ke yo. Tok maya ai bisai. Maya orang nadai entu ngiga nya bisai ah. Ha ulih tok ulih. Tok tok tuai tu sayang man eh. Ni ada tuai tu kaban, kaban. Nah, nya mana man tok kore. Uh. Nadai neman teh tok. Apo. Ah. Nya. Enda tau. Gegedua. Apo. Te beketau indu kaban gedegedua. Indu ngayam enda kaban. Nya. Hmm jaku tu ndai kaban. Enda ke nya. Enda nyamai sunyi dia bekampung kaban. Kemen ditu nadai entu orang agei, orang-orang tuai. Siku dua ke agei bisi ngan bilik. Denya orang nya diau nengeri ngiga pengidup dari empu menya. Tak merang macam kereja mu tai kulih. Ya, nama nya kaban nya. Nya tanya semut nya ih. Oh. Tu ko selalu tu selalu guna selalu dipakai. Enda ngachau tu temu enti. Tu ngiga kita. Ha. Bisa tu kaban. Hmm. Pulai lah ke mai paung ya. Hmm. Paung tanam ba meno bukai. meno bukai kok. Oh. Rindu ngumput tu ka banyu enda mega ke gedok tu. Sayau ne udah sila limpas. Entu agi ulih guna tu ambi ku aja sayau tu. Em. Nya ke benung ngam setu. Setu benung ngam ne. Tetu mit uchu iya tu. Nya pilih-pilih setu aja sama menya. Orang ke kala makai tu kaban tanya tak chukup chukup chukup penyamai tu. Nadai enda mantah. Mantap ko orang indon nya. Endang mantap. Em. Nya. Ya magang tu kaban. Pedis ngiga utai tu tumbuh. Nya meh kadang bisi menua bisi kadang bisi mayuh agi ke nadai menua ba menua orang kaban te tu. Em menua kami tu salah siti menua ke agi bedau lah ngembuan sebansa daun babas masa tu. Em. Iyoh. Gede gede tu kaban. Hmm. Dua babas, ya dua babas tu kaban. Tu tu lawak tu. Ari aki ini kami kelia munyo ngajar bepakai kota tu. Sigi amat kaban, amat nyamai. Kai bebulo. Ya kena nemu amat. Ngai ira makai tu ira kena nemu. Enda teleba. Tang pabila udah cuba. Nya nemu asai iya kaban. Uh teberayan tu. Hmm teberayan. Hmm anjung dulu. Nah. Nah tau kaban. Noh.

Anang meh dau babas tau ka tu tu laban sebansa dau babas. Di sai nang lala nemu saru laban te tu. Okey kaban engka taja nyin kin tebing ai tebing ai anap nyin ai anap kia nya kumbai rang usa menoa kami tu laban nya ulu sungai anap deh ukai usa ukai menoa orang putih ya tu menoa orang enda ga chelum enda ga putih. Kunil lensat ko orang. Au. Ka tu dulu kaban. Ha, ko bekunsi enggau kita sebansa lawak kitai ke bendar. Lah ko tu ngiga lawak babas mesti tau dah nya. Tu sebansa babas tu tau lawak, tau dempa. Memiang asai tu kaban. Nama kita ke manduk iya. Kusuk, kusuk dulu, kusuk, kusuk, kusuk deh. Muai miang nyo denya bro manduk yo okay kaban enda ogi ku nemu okay kaban terima kasih ya engka tu aja dulu.